Wo bosome a ɛtɔ so mmienu no, emu adaduonu ne nnum, asɛnkɛseɛ bi sii Asantemem. Baama Owura Mpasakyi ɔdi nnipa nam tuutuu bɔne wɔ Asantemem. Deɛ ɛteɛ ne sɛ, Korɔbea Asante Kɔtɔk Ɔhene Otumfoɔ Opoku Ware a na ɔte adwa soɔ no, saa da no ɔbɛtena ase dii asɛm sɛdeɛ daa ɔyɛ no. Na bere a ɔpɔn yɛ a ɔrekɔ fie no, ɛnna nananom adikanfo de kantankrankyi hyia no, sɛ wayɛ n'adwuma awie wɔ asase yi so, enti wɔmmra deɛ nananom wɔ na wɔmmɛtoa n'adwuma so. Na ɛda Yawada, afe apem ahankron aduokron nkron, no bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa no, emu adaduonu ne nnum, ɛnna nananom adehyeɛ no ne deɛ na ɛka bi a ɛwɔ mu no gyaa no kwan korakorakorakora ma ɔkɔɔ Berɛman Baa mu. Dwoada no a yɛyɛɛ bosome mmiɛnsa no mu adaduonu ne nkron no, Ɛnna Nana Asante Hemmaa Nana Afiekobi sɛ wampem. Wɔhwɛɛ mu yii adehyeɛ nnum a wɔnom de wɔn dwaatoa kɔmaa no no mu baako sɛ yɛmfa no ntena sikadwa so. Wɔne Bɛɛma Kwaku.
Ahenni afiri hene ne.

yiye.
Ahenni firi tete ɔdomankoma hɔ. Onyame a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase. Ɔno ara na ɔbɔɔ ahenni ma ebi so Asanteman soɔ. Asante sikadwa firi Nyame so. Asante ahenni yi firi ɔdomankoma hɔ. Asante sikadwa firi Nyame so. Ɛda Yawada, afe apem ahankron aduokron nkron, Wo bosome a ɛtɔ so mmienu no, emu adaduonu ne nnum, asɛnkɛseɛ bi sii Asantemem. Baama Owura Mpasakyi ɔdi nnipa nam tuutuu bɔne wɔ Asantemem. Deɛ ɛteɛ ne sɛ, Korɔbea Asante Kɔtɔk Ɔhene Otumfoɔ Opoku Ware a ɔte adwa soɔ no, saa da no ɔbɛtena ase di asɛm sɛdeɛ daa ɔyɛ no. Na bere a ɔpɔn yɛ a ɔrekɔ fie no, ɛnna nananom adikanfo de kantankrankyi hyia no, sɛ wayɛ n'adwuma awie wɔ asase yi so, enti wɔmmra deɛ nananom wɔ na wɔmmɛtoa n'adwuma so. Na ɛda Yawada, afe apem ahankron aduokron nkron, no bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa no, emu adaduonu ne num, ɛnna nananom. Adehyeɛ no ne deɛ ɛka bi a ɛwɔ mu no gyaa no kwan korakorakorakora ma ɔkɔɔ Brɛman Bɛɛm. Wada. Afe apem aha nkron aduokron nkron no bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa no mu adeduoni na nkron saa mmerɛ no na Gyaase, Ankɔbea, Manwɛre ne Nkɔsoɔ fi kua a wɔnom wɔ ahemfie no wɔnom de adesrɛdeɛ de kan akɔto Nana Hemaa anim Sɛ mpaninfoɔ se sɛbe adere bue a yɛbɔ bi pomam nti wɔma yɛn ɔdehye a yɛ a ɔfata sɛ wɔforo abɛɛnwa na wɔde si Otumfoɔ Opoku Ware ananmu. Adwoada no a yɛ ɛyɛ bosome mmiɛnsa no mu adaduonu nna nkron no na Nana Santehemaa Nana Fie Kobi sɛ wɔampem wɔ hwɛɛ mu yii adehyeɛ nnum a wɔnom de wɔn dwaatoa kɔmaa no no ɛmu baako nti ɛmfa no ntena sikadwa so. Wɔne bɛrima kɔkɔ.
Ahenni afiri hene ne ahenni. Bere a wɔyii bɛrima kɔkɔ dua wieeɛ no. Ei, ɛyɛ deɛ wɔfa ni o, wɔfa gye sɛ deɛ manya wɔfa wɔka eyi mu, na wɔfa so wɔ wɔn nsam ka kyerɛ mo, ee, wɔde ɛba kɛse na mobɛtie no nnɛ, na wɔfa, yɛmma no nkɔ. Afei a, ɛɛ, kɔkɔ no retwentwɛn kɔm anie, me ne kɔkɔ president no adi ahyia. Mpanin se, Nea ɔsi pi si ta na ɔdi mu akɔtene no nyɛ mu abasobɔ. W'abasobɔ te sɛn? Wodɔ brada anaa wo ɔbarima? Wode si ɛko a, anaa ɛkɔ tee? Wo mama ama no gye wɔn pɛ mu anaa? Sɛ wo mama su wɔn pɛ mu a, ɛnneɛ woahyia Kokoro President. Adu papa, adu papa, me wei na mekamfo ama wo. Ɛbɛyɛ bawee, ɛbɛyɛ pemee. Ɛbɛyɛ kɛse nso.
Awurade Nyankopɔn. Na aba no nsuo deɛ?
Kokoro President. Baako pɛ, ɛno ara
no. wɔde no kɔkyerɛɛ Kumase nhemfo. Saa mmere no na Baantema hene Baafoɔ wu a ɔtɔ so num. Ɛnna na wɔda wɔn no ma no. Kumase nhemfo no obiara anka hwee antia no, wɔgyee no toom fɛ so. Ɛfiri sɛ ɛberɛ a na ɔte hɔ dada no sɛ ɔdehye branteɛ no, na ɔyɛ onipa a ɔbrɛ ne ho ase. Ɔdi nnipa ni. Afei na ɔtofo no nneɛma nyinaa pɛpɛpɛpɛpɛ, na ɔdi ne ho ni nso so ka ho. Ɛbaa saa no, na na baa ntoma hene, baafoɔ owura ɔtɔ so nnum. Wɔmaa Daasebrɛ Osei-Bonsu a ɔtɔ so mmienu deɛ ɔyɛ Mampɔn hene, ɔyɛ Nwisiaa hene, otuabɔfoɔ kɔsee no. Ɛmaa Daasebrɛ Osei-Bonsu nso so ɛmaa Nananana Manhene a wɔwɔ Asanteman mu nyinaa tee sɛ asɛm abɛn ni. Wɔnom nyinaa nso hyiaae, wɔnom gyee no toom sɛ yenni ho asɛm biara esiane sɛ na sikadwa kofi no a wɔyi ne nnipa dada esiane sɛ na ɔyɛ ahoprapra, ɔyɛ ahobraseɛ, wonim nyansa, ne kasayam ne ne biribiara mu kamakamakama, ɛno nti ɔfata akonnwa no ho. Kumase kɔmaa ɛde maa Esperɛ, ansa na mɛka sɛm a mebɛseɛ no, mɛtwa Nna Asantehema ase.

ɛda dwoada afe apem ahankron aduokron nkron ne bosom yɛ ɛtɔ so nan no ɛmu nafuiɛ num ɛna bɛrima kɔkudua ɛsɔɔ mpompo nsuo afene mu ɛsu akyerɛ kumase man kumase hemfo Thank you.

Sɛ mamfa nokorɛ ne me se mamfa ammua Asantehene a, na mfeɛ ɔnda me so. Abusuafoɔ, ɔhene ba gyei no mako ni o, na ɛne deɛ ɔwɔ koko prɛt n'aso yɛ pɛɛ na baabiaa wu na ɔhu sɛ ɔno media kenkɔn media no mu kenkɔn ɛna waba ha no Na ɔsɛ ɔwɔ nsɛm kakra, ɔwɔ nkɔmmɔ kakra ne mu di. Enti ɔnyɛ aso na montie no. Yo, Ɔheneba.
abusuafoɔ, wonim sɛ Ɔheneba mentaa nkasakasa Daabi, daabi, basabasa. daabi, daabi, So daabi, wohu sɛ daabi. megyina baabi na me ara meredi adeɛ ho adanseɛ a, ne sɛ ɛyɛ adeɛ a ewiase ne Ghana nyinaa yɛagye atom Piaw. na woayɛ kokuromoti a osiane ho bɔpɔ a ɛnyɛ yie deɛ. Piaw. Wonim sɛ ɛba media mu a, Aha. obiara nim sɛ Ɔheneba Eugene Marson, Saa. we are the media Mo na mowɔ royals. nsaase no, mo na mowɔ nsaase no. Exactly. Amammerɛ ne amanneɛ. Saa. The Media Royals no, safoa no kura yɛn. Saa. Wɔn aka deɛ wɔn di akyi. Piaw. Na abusua, hmm. eh, yɛse eh, sɛbi odi ɛhyɛ no wamfa nhyɛ wa efiri tɔ. Efiri tɔ piaw. Saa nso na hmm. sɛ ba sɛbi hmm. abibiduro mapa yɛ a wiase nyinaa yɛagye ato mu. Oh. Kooko yɛ afifiri mɛɛma to. afei mmarima a mo tadua mu ayɛ mmerɛ mo adane mmaa wo ba a w'aduane ne ti ebu aso yɛ soronko ɛma mɛfrɛ ɔhene ba sɛ wo yere mu adeɛ wo yere mu adeɛ a mhm. na firi nnwuma a woyɛ no anadwoɔ na sɛ woyɛ woyɛ bɛrima ma pa mhm. na wopɛ sɛ wosi pi sista na wopɛ sɛ wobu no to gu mu na sɛ wobɛyɛ ne hɔ no de to boɔ nsɛ na wopɛ sɛ wo yere ɛfrɛ wo me wura na wɔde buo ma wo na ne maame koraa na ne papa agya n'agyapade a ɔkɔkɔtɔn de sika ne brɛ wo a wopɛ saa nneɛma yɛ nyina abusuafoɔ wokɔ president aseɛ na pɛ sɛ woba ɛmfrɛ me wɔ hene bɛɛ gye ne mako me ha na ɔhene ba na mebrɛ na mebrɛ sɛ me wofrɛ me sɛ menyɛ sɛbe aduro anaa mema wo biribi a ɛbɛtumi ama ɔbɛɛma no agyina soɔ no atumi apem ɔbaa no a na akɔyɛ sɛ deɛ wato ɛboɔ abɔ ɔsono ataaso no wonyɛ hwee sɛ wopɛ aduro no papa deɛ ɛdeɛ no wane koko president ɛsiane sɛ woduru kuma se adum bantema ofori kurom amɛkɔ mu a oduru a yɛsɛlutu no sɛ army commander aburokyerefo ɔmo te wɔ yɛ de sɛ woamfrɛ no a ɛmfrɛ bibiem mpa abodua keka bia yɛabrɛ ne nsɛm mebaayɛ amanfoɔ a amanɔne wɔ mu wɔ problem